छलियै तऽ कखनो कखनो हमरा बहुत परेशान करैया आब कर इमोशनल करै छी
बहुत परेशान करैया मनमे जे ई परम्परा किया छै ई परम्परा शायद कम कयल जाय लेकिन हमर सबके ककरो हाथ मे शायद ई परम्परा ठीक क क नहि नहि ठीक करा सकै छी बस नहि एतबे कान कहब मे त हमसब बहुत कानऽ लगाउ कुछ नहि बाजि सकब ई हम बात बहुत इमोशनल भ जाइ छी तुरन्त मे दस आदमी के बेटी विदा होइ छै आओर दस आदमी के बेटा विदा होइ छै ई अपन सबके भारतीय समाज में कि और जगह पर भी ई सिस्टम छै एना नहीं छै सिस्टम और लड़का ई कऽ कबै छै कम से कम अते हाँ। मन में संतोष छै कि ई दू हाँ। रंग के नहीं छै ई हाँ। हमर माँ के नहीं रहत हमर साउस के नहीं रहत हमरा बहिन के भेल हमर भाव जेलत हम अपन सासुर गेलहुँ तऽ ई लड़की सबके सिस्टम छै ई तऽ बैलेंस छै ठीक छै लेकिन हम हम्म। ई तखन कि जॉब केलासँ ई स्थिति अहाँके आर्थिक कनि मजबूत भेल की पारिवारिक स्थिति मजबूत केना करतै अहाँ पाँच घण्टा सात घण्टा आठ घण्टा बाहर छियै जी तऽ परिवार के स्थिति मजबूत भऽ रहल छै की गड़बड़ा रहल छै की भऽ रहल छै अगर स्त्री चाहते तऽ गड़बड़ाइ नहि छै नहि छै अगर चाहे तऽ अहाँ एकदम बैलेंस में कर सकी कियाकि हम एकदम कोशिश करबै कि हमरे हाथक बनायल हमर बच्चा हमर पति खा के जाए और हम ही सब टिफिन या घर खाना पूरा मैनेज करी हम्म। और संग संग अपन जे हमर जे गुण अछि ओहो हम बरकरार राखि सकी तऽ ताहि ल कनिक मेहनत करय पड़ै छै हँ कनिक अहाँके नीन्द कम कम सुतय पड़त कनि आराम कनि कम करय पड़त लेकिन अगर अहाँ चाहबै तऽ हम तऽ चारि बजे से उठि कऽ साढ़े छओ बजे तक मे हर चीज तैयार कऽ के चलि जाइ छलियै ककरो ई नहि करऽ पड़ै जे टिफिन कतऽ छै कपड़ा के बच्चा के ड्रेस कतऽ छै हसबेंड के कपड़ा कतऽ छै अगर चाहे तऽ जरूर सम्भव छै असम्भव नहि छै हँ ई जब तऽ अहाँके जरूरी छै लागत हँ लेकिन अगर लागत कि घरमे भी हमर जे हमर घर बेसी एखन जरूरी यए बाहरके एखन जरूरी नहि यए घरमे काज बेसी जरूरी य तखन तऽ अहाँके छोड़ऽ पड़त लेकिन अगर सब चीज चलि रहल है तऽ जरूर मेहनत करी अपन गुण के राखल ह तऽ हमरा तऽ नहि लागै छै लागैए जे एहिसँ किछु गड़बड़ होइ छै एहिसँ की होइ छै ने कि हम अपन बच्चाके एकदम टाइम पर देख सकबै कि हम एलहुं हं हमर बच्चा ठीक ठीक हमर हमरा तऽ ई रहै जे हमर बच्चा हमरा बाद अबै छलै हम सब पहिने आबि जाइ छलियै हमर बच्चा ठीकसँ की की होमवर्क केलक कि नहि की लिखलक कि नहि ओ देखब आन आन घड़ी यदि घरमे रहियौ तऽ ठीक छै काल्हि देखबै लेकिन जॉब कऽ कऽ अबियौ तऽ अहाँके तुरन्त एकदम रहत मनमे कि जे जे जे हमर प्लानिंग अइ ओ पूरा भेल कि नहि भेल तऽ हमरा विचार से तऽ बहुत ऊपर बहुत बढ़ियाँ चीज छै सही बात छै जॉब जे करै छै शक्ति और महिला के त्याग के रूप महिला के कम बेसी आब ई कहला से हम्म। तऽ नहि हेतै कि हम की कहू कि जेना अहाँ कहलियै एखन कि लड़की विदा भऽ कऽ अबै छै से हटा देबाक छै किछु सिस्टम छै जेना किछु चूँकि ई आदमीके बनायल छै तैँ हम अहाँ एहिपर उंगली उठा रहल छियै हमरो हूँ बेटी दूटा बेटी अछि हम महिला के कतौ अपमान नहि कर रहल छी स्त्री के हम दुनू पहलू राखि रहल छी आओर हूँ जेना हूँ चीज भगवती के देल कि बच्चा औरते के हेतै पुरुष वर्ग के नहि हेतै छै हूँ ने ओहिमे तऽ हम अहाँ नहि कहै छियै तऽ ई हम जरूर मानै छियै अहाँ एकटा स्त्री छी भगवान अहाँके सबसँ सुन्दर रचना आओर सबसँ बेसी साहस ताकत और शक्ति दिले दिया ओकरा पहचान कनी कहा के बेसी कर पड़त तब अहाँ संपूर्ण स्त्री कह लेबे नहीं तो हम जॉब कर रहा छियै हम नौकरी कर रहा छियै हम पैसा कमा रहा छियै और हमरा अगर परिवार नहीं संभाल संभाल पाबि रहल छियै हम स्त्री नहीं छियै हम स्त्री होइ छै जे बिखरल घर के समेटे छै आइ हम अहाँ सबसे इहो एकटा टिप्स लेब अहाँ सब सफल महिला छियै कि घर और परिवार करे किछ बैलेंस कियाकि आइ काल्हि के जनरेशन में कनिक बैलेंस के कमी देखल जा रहल छै कियाकि सही बात छै लड़का लड़की के लोग एक रूप में परवरिश कऽ रहल छै टेंथ बाद लड़की भी पढ़े लेल बाहर चलि जा रहल छै लड़का भी बाहर चलि रहल छै तऽ ओ बेचारी देखलखिन या नहि तऽ दोष लड़की के हम बिल्कुल नहि मानै छियै नहि लड़का के सिखायल दुनू के आब जेतै ओ गार्जियन के हेबाक चाही कि हम अपन बेटी के ई फीड करी अपन बेटा के हम फीड करी समय के साथ दुनू बदल और संस्कार और एहि चीज के कनिक बैलेंस कर नौकरी के जॉब के या पढ़ाई के से केना हेतै लिली दीदी से एकटा एकटा और समा अ, दि- लिली दीदी से लिली दीदी बहुत जगह मतलब घुमलखिन यऽ आ ट्रांसफर भेलन यऽ सब जगह गेलखिन यऽ सब तरह के दोसरो कास्ट के महिला के देखलखिन यऽ अपनो समाज के महिला के देखलखिन यऽ तऽ दीदी अहाँ बतबियो कि से की महिला मैनेज कऽ सकैया स्त्री अगर नहि कऽ पबै छै तऽ केना करे एहि पर हम ई बात फालिको दीदी से बाद में पूछबे और जयो दीदी से ई किछ टिप्स नया जनरेशन के या कि जाबे हम सब उनका सबके मार्गदर्शन नहीं करबे वो अपना मन से नहीं बुझती आई के बाल बच्चा गलत छै तऽ हमसब अच्छा हमर बच्चा फायदा मिलै छै ओकर लेट में ना बैड इम्पैक्ट पड़ते ओकरा पर हमसब माता पिता कनिक मार्गदर्शन केनाइ जरूरी छै तऽ लिली दीदी नारी के स्थिति पर दू चारि लाइन अहूँ की की सुधरले ये बिगड़ले ये जॉब केला से महिला कि सिर्फ जॉब केला से अहाँ मजबूत भऽ गेल छियै आर्थिक स्थिति से महिला अगर मजबूत छै तऽ बहुत नीक स्थिति छै कि नहि। घर परिवार के सामंजस्य बना कऽ आधुनिक- अहाँ लऽ- जेना छै टॉपिक आधुनिक काल में अपन मैथिली परिवार के स्त्री के बात सबसे पहले स्त्री स्त्री तो जखने भगवान बनेलखिन तऽ हुनका तऽ बहुत कुछ सम्हाले के छै सब कुछ तऽ अहाँ पर डिपेंड अछि अहाँ जब तक नहि सम्हालब तऽ कुछ नहि सम्हलत चाहे एक माँ के अपन बेटी के शिक्षा देनाइ जरूरी छै हैं कि तू एना चल एना चल एना चल तोरा केना रिजर्व रहवा के चाही केना तोरा बाहर जाए के चाही एक पहले शिक्षित एक माँ करे छे अपन बेटी के ओकर बाद वो बेटी एक शादी क के सासुर आवे छे सासुर में अगर कुछ पल अहाँ सासु माँ सासु माँ जेना अहाँ के देखे छथिन अहाँ के घर परिवार केहन अछि अहाँ ओ स्थिति से ओ लड़की के भी खुद के ढल पड़ के चाही हमरा नजर में अहाँ डिपेंड नहीं भ जाओ कि जे हमर सासू माँ कहथिन कि एना करू लोग कहै छै ना कल कि जेना रखते तेना रहते से नहीं हेबा के चाहिए एक लड़की में ई हेबा के चाहिए कि आई हम माँ के घर में रहलौं चलू फ्री छी परिवार बदलैया तऽ अहाँ अपन ओहि परिवार के जेना माँ के घर में जे स्थिति में रहलौं सम्हारलौं ओहिमे अहाँ अपन सासुरमे आबि कऽ अपन परिवार देखू ओ आब अहाँके सेकेंड परिवार भऽ गेल तऽ ओ परिवारके देखू कि कहाँ सही भऽ रहल अछि कहाँ गलत भऽ रहल अछि ई नहि छै कि अहाँके सासू माँ कहत तखने अहाँ हुनकर करब ओ कहथिन एना नहि करू तऽ अहाँ कहब नहि हम एना करब किया अहाँ सही और गलत के अहाँ रखू एक पहलू में देखू कि हमरा ले की सही भ रहल अछि जेना हमहूँ छी हम कभी मिथिला से हमेशा दूर रहलहुँ पटना में हमर जन्म भेल शुरू से हम पटने में रहलहुँ शादी ब्याह भेल आउट ऑफ बिहार रहलहुँ कभी हम बिहार में रहलहुँ नहीं कभी चेन्नई कभी छत्तीसगढ़ बिलासपुर कभी यूपी कभी एमपी यूपी नहीं एमपी तऽ उड़ीसा फिर के जी एफ कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका अखन हम बेंगलोर में छी हम बहुत तरह के लोग के देखलहुँ तऽ हमर भी हम मिथिला से बहुत दूर छलहुँ मिथिला कल्चर हमरा मैथिली भी नहीं बाजय आबै छलक ठीक से लेकिन हमर अपन मिथिलांचल बहुत पसंद अछि हमर अपन कल्चर बहुत पसंद अछि जब हम शादी कऽ के एलहुँ तऽ हमरा मैथिली बाजय नहीं आबै छलक साड़ी भी पहिरऽ नहि आबै छलक तऽ हम अपन सासू माँ के कहलियै कि माँ चलू खाना खा लिअ तऽ हमर सास सास मतलब बाबूजी कहलखिन कि लिली जे सासू माँ छथिन ने हुनका चलू नहि कहै छथिन चलो तऽ खा लिअ तऽ हम कहलू आ खा लेथिन। हमरा तऽ गलती भऽ गेल हम पप्पा के कहलू अपन सास मतलब छोटे चाचा ससुर के हम पप्पा कहै छलियै तऽ उनका कहलियै कि पापा हम शुरूसँ बाहर रहलहुँ कोइ हमरा सिखबैवला नहि छलए एक माँ अछि सभसँ जेठ हम छी घरमे तऽ कभी भी हमरासँ गलती हैत ने तऽ अहाँ हमरा तुरन्त टोकि देब समझा देब कि लिली अहाँ एतऽ गलत कहि रहल छी तऽ हम ओहि चीजके सुधारि लेब हँ लेकिन पप्पा हमरा दस लोकके सामने हम बेजती नहि अहाँके करायब नहि हमर बेजती हेबाके चाही तऽ ई चीज छै लड़कियोमे ई चीज हेबाके चाही अहाँ फ्रैंक रहू अहाँके जे दिक्कत अछि अहाँ अपन शेयर करू चाहे ओ जेना माँके साथ शेयर केलहुँ वहाँ सास मे ससुराल मे भी अहाँ शेयर करू अहाँके ननद अछि अहाँके देवर अछि सासु माँ अछि अगर अहाँ हुनकर बात समझबै तऽ ओहो अहाँके बात समझतै ई नहि कहियौ कि ओ जेना रखलखिन तेना हम रहबै ओ चीज नहि हेबाक चाही कुछ अपन बात सुनू अपन बात समझू अपन दिल के सुनू कि हाँ ई गलत भऽ रहल छै तऽ माँ एना गलत भऽ गेलै तऽ माँओ के बुझे के चाही हाँ गलत भऽ गेलै अच्छा सासू माँ कहथिन दुलहिन ई गलत छै हँ लगै छै गलत भऽ रहल छै हमरा अपना सुधरबाक छै कियाकि माँ जते सिखबै छै ओ नहि आबै छै साथमे ओतय एला के बाद पता चलै छै कि हमरा केना रहै के छै कियाकि हमी ओकर बाद हम अपन परिवार देखब पति देखब बच्चा देखब सब चीज तऽ एक औरत के देखे छै अहाँ जॉब करै लए जाइ छी अहाँ जॉब भी करू लेकिन अपन कल्चर के साथ करू अपन अच्छा। निभाऊ अहाँ बड़ो के रिस्पेक्ट भी करू हमरा कहनाइ छै वतन की देखू बड़ू पैसा अहीं देबै लेकिन टाका दऽ रहल छियै तऽ अहाँ दियौ ई हम तऽ आइ- कहने छी हमरा गणपति देव के आइ बहुत ई नीक। की छै सुस्मिता ई मिथिला के संस्कार छै अहाँ हाँ। दोसर कास्ट में एते नहीं देखब

तऽ हम मिथिला में हमेशा देखलो भले अंदर जे चलत रहे लेकिन अपना के बड़ा के रिस्पेक्ट हमेशा देखलो हम हम्म। संस्कार। अपन चाची के देखलो हमर पापा के रिस्पेक्ट करे भैंसुर छथिन उ रिस्पेक्ट केलखिन वही चीज हमहू सब सीखलो कुछ सीखलो हम्म। कुछ अपन मन से नीक केलो आई हम नीक करब तऽ हमर बच्चा नीक सीखत हमरा हम्म। दूटा बेटा अछि

हैं बच्चा ने चचेरा बुझले ने ममेरा बुझले ने फुफेरा बुझले बच्चा बुझले कि हम सब एक छी तऽ अहाँ के एक स्त्री एक नारी मिथिला के नारी अगर अहाँ चाहब तऽ अपन घर के बागडोर नीक से सम्हारि सकै छी अहाँ सम्हारि सकै छी अहाँ चाहू तऽ अहाँ स्वर्ग बना सकै छी आओर अहाँ चाहू तऽ नर को बना अहाँ सकै नहि कऽ बना छी सकै छी एकदम ठीक हँ तऽ एकदम ठीक एकदम स्वर्ग अगर नीक विचार राखब तऽ काल्हि के अहाँके जेनरेशन बहुत नीक जायत आओर ओ चीज अहाँके भी खुश हत क्यकि ई तऽ पीढ़ी दर पीढ़ी चलै छै चलै छै ई तऽ नहि छै कि जे आइ हमरे तक मे खतम भऽ जेतै नारी छै कि नहि चिन्ता छै पुरुष मे कहाँ अहाँ एक दिन एक दिन नहि दू घंटा कोनो पुरुष के एकटा ईट कहियो पेट में बांध के राखे ले नहि बांध के राखि सकै छथिन नहि अगर अहाँ ठीक रह हाँ।
काल्हिो के नारी आइयो के ना बीचो के जनरेशन के नारी और जो मॉडर्न बने छथिन हम बहुत किच किच बीस तीस परसेंट में छथिन अखनो अपन कल्चर लिली दीदी कहलखिन यह आओर जगह के कल्चर सब बहुत नीक बहुत सबसँ नीक। बड्ड नीक अछि हम कहलहुँ ने हम उड़ीसा छत्तीसगढ़ एम पी मतलब सब जगह घुमल छी आओर बहुत कल्चर लोक सब भेटल भेट केने छी आइ हम एक बंगाली के भी देखने छी बंगाली जल्दी बियाह नहि करैया लड़का के हमर परिवार अलग नहि कऽ दे इनकर असिस्टेंट रहै ओ पचास बरस भऽ गेलै ओकर

वो पचास बरस पे डरैत डरैत शादी केलकै लेकिन भाग्य साथ देलकै ओ लड़की हुनका नीक भेटली तो वही नहि, चीज छी जी हमर कहै के मतलब अखनो अहाँ नौ महीना पेट में बच्चा के रखै छियै कतबो आधुनिक छियै कतबो मॉडर्न छियै अहाँ कतौ दुनिया के कोना में रहै छियै तखनो करै छियै तऽ ओ सहनशीलता अखनो अछि हम तऽ कनि अपन जीवन मे नॉर्मल दैनिक चर्या मे अहाँ आन कऽ अगर अहाँके सब अगर कनि सामंजस्य कऽ सकी तऽ कऽ सकैत छी सृजन कर बिना नहि अहाँ कहलाबे छी स्त्री देखियौ तऽ रीति रिवाज दुनिया वही छै लोगो के कनि मनी मानसिकता अलग भल जाइ छै लोक के कनि सोच कनि अलग धीरे धीरे लोक सोचै छै कि हम एते पढ़ि लेलहुँ स्त्री आदमी के तऽ कोई बात नहि छै स्त्री चाहे हम की कहलहुँ कि स्त्री चाहे तऽ आदमी के नीक भी बना सकै छै चाहे तऽ खराब भी बना सकै छै अहाँ नीक रहब तऽ अहाँके परिवार स्वर्ग भऽ जायत तऽ ई छै आइ काल्हि के लोक पढ़ि लै छै लड़की सब भी तऽ बुझै छै कि हम बहुत आगू बढ़ि गेलहुँ अहाँ आगू बढ़ू बहुत नीक बात छै लेकिन अपन कल्चर के साथ बढ़ू अपन मिथिला मे जे छै अपन ओहिकर साथ आगू बढ़ू अहाँ सबके मान करू सम्मान करू फिर कनी सा खुशी दऽ कऽ देखियौ ने फिर अहाँके तऽ जॉब से बढ़ कऽ ओ अहाँके लगत कि हमरा एते आशीर्वाद भेट गेल अछि अहाँ जॉब करू आइ काल्हि जॉब करना भी बहुत जरूरी छै कियाकि एहन एहन परिस्थिति आबि गेल छै कि चाहती कि एक अकेला लड़का अपन गृहस्थी सम्हाले तऽ सम्हालना मुश्किल छै पहिने के लोग के सम्हल जाइ छै लेकिन ओ कम्बाइंड रहै छै आइ काल्हि सब अलग अलग किछु कि अलग अलग जगह पर जॉब भेटल भाइयो भाइयो सब दूर दूर बैस जाइ छै आ पढ़ाइ लिखाइ सब चीज बहुत ई छै तऽ ओकरा लए तऽ कनि मनी जरूरी छै दुनू के मिल कऽ करू लेकिन मिल कऽ करू अपन परिस्थिति के साथ में अपन संस्कार के साथ में समझ कऽ करू यही छै नारी के आधुनिक काल के छै कि नहीं जी जी जी जी लीली दीदी कहियो तब नहि वही कहै छी कि जेना कहै छी ने कि नओ महीना तऽ अहूँ एक मॉडल छी तऽ नओ महीना अपन बच्चाके पेटमे राखबे करब अहूँ एक बहु बेटी तऽ छियै अहूँ एक माँ बनबे करब तऽ फिर हम वही चीज से किया नहि करब कि एहसास हमरा हर चीज के आबे के चाही तऽ उनको एहसास दिलाबियो कि हमहूँ एना कऽ सकै छी नीक रहि सकै छी फेर तऽ जीवन मे एनाहिए आगू बढ़े चलि जेतै सब कुछ जी तऽ एकटा हमरा चीज तरफ छै, से समय के ओ भागदौड़ सब चीज बहुत चीज भेल छै ठीक छै सब चीज महिले पर या स्त्री पर नहि सौपल जाय तऽ किछु स्त्री के जेना जे वर्किंग वूमन छथिन तऽ उनको अगर परिवार के और समाज के उनका कोन तरह के सहयोग देबाक चाही कि अगर कतौ सब एक रंग नहीं होइ छै पांचू उंगली हाँ। अगर कतौ कोनो महिला लड़ खड़बथिन जे नहीं पूरा कऽ पबै छथिन तऽ की उनका प्रेम से समझायल जाइन कि ओ बच्चा के ओ लड़की के केकरो सासुर के बियाह से पहले एक्सपीरियंस नहीं होइ छै ओ हमर अहाँ के फर्ज होइया उनका बतेनाइ समझेनाइ तऽ समाज के परिवार के हस्बैंड के की भूमिका रहबाक चाही ओ लड़की के जे ओ सामंजस्य बैसा सके ठीक छै नहि बुझि पाबि रहल छै ओ कनि गलती भऽ रहल छै सबसे बड़ा चीज छै प्रेम अहाँ प्रेम एकेटा वर्ड छै प्रेम अहाँ कोई भी चीज संभालू प्रेम से संभालू चाहे कोई लड़की हो या कोई परिवार हो जे भी हो अगर अहाँ जबरदस्ती नहीं करियो प्रेम से अहाँ कहबै तो कहीं भ सकै छै कि अहाँ के परिस्थिति संभल जाए हमरा सोच से

हम सब काज कऽ के गेलियै घर में परिवार छथिन देवर छथिन घर परिवार के मानि लिअ छोटो छीन परिवार अगर छै कनी देर लेल माओ पप्पा छथिन साउस ससुर माँ पप्पा कहलहुँ तऽ जेना मम्मी जी पप्पा जी छथिन तऽ की महिला के सिर्फ पुतहु के ही सिर्फ फर्ज छै हम सबटा कऽ के गेलहुँ और ओकर बाद पौज स्थिति में छै फेर हम एलहुँ हस्बैंड के चाय बना कऽ देलहुँ माँ पप्पा के चाय बना के देलहुँ कहियो ओकर मतलब ओकरो तऽ मोटिवेशन के जरूरत छै ओकरो तऽ कहियो लगै ठीक छै हम महिला छियै तऽ ओकरो तऽ कहियो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलै तऽ ई केना मतलब घर परिवार बैलेंस और ओकरो मन में दुख नहीं होय कि हमरो कोल्हू के बैल जकाँ पिसने अछि दुनू पक्ष हम कहै छी लड़की के हम गड़बड़ो पक्ष कहि रहल छी नीको पक्ष कहि रहल छी और परिवार के सपोर्ट सबसँ पहिले भेनाइ आइ काल्हि कतौ कतौ वएह दस बीस परसेंट में कि हम घर परिवार अपने माता पिता को छोड़ के आए हैं भाई बहन को छोड़ के आए हैं तो तुम भी अपने भाई बहन को लड़को के ओकर भाई बहन माय बाप छोड़वा देबै ई उचित नहि ई तऽ सिस्टम छै अहाँके माँ कहाँ एलथि अहाँके भाभी कहाँ एलथि ननदो तऽ अहाँके चलि गेलथि साउसो तऽ अहाँके एलथि मतलब कि कनिक अहाँ सब टिप्स दियो कि अहाँ सब बाहरो के लिए या भीतरो के लिए और ओहि समय से कर रहल छियै अहाँ सब के अगर 25 30 साल विवाह के भ रहल अछि एकटा नीक टाइम भ रहल अछि तऽ अहाँ सब एहिमे कुछ टिप्स दियो आइ काल्हि के लड़की सबके हमरो सबके कि अगर हम बाहर जाई या हम किछु करी ओहन तऽ हम केना मैनेज करी होइ छै नहि कऽ पबै छै बाहर थाकि गेलहुँ पहिले जकाँ शरीरो नहि छै महिला सबके ठीक छै तऽ हम बैलेंस केना करी ओहिमे परिवारके की रोल हेबाक चाही किछु परिवार समाज जया दीदी अहाँ जी जी हमरा साथ एना भेलै कि हमर साउसे हमर सपोर्ट केलखिन जे अहाँ जॉब करू अहाँ एतेक संगीत सिखने छियै नृत्य सिखने छियै तऽ शुरू शुरूमे हमरा नैहरमे जॉब करयके परिपाटी नहि छलै तऽ हम पहिला दिन कहलियै कि हम जॉब करबै तऽ सब कोइ के एकटा चैलेंज एलै कि शायद चीटिंग कऽ कऽ पास केने छै तऽ शायद जॉब करै से डरे छै तऽ हमर साउस कहलखिन की धरान डी पी एस मे जे वैकेंसी छै कि अहाँ नहि करऽ सकबै आ तऽ हम अपन ई चीज जे सुनलियै ने चीटिंग कऽ कऽ तऽ हमरा बुझायल नहि अपन ई तऽ माँ माँ बाबूजी के हम बहुत नाक नीचा कऽ देबै जे चीटिंग कऽ कऽ हम पास केने छियै तऽ हम गेलियै इंटरव्यू दै लए तऽ हमरा ओहि दिन भऽ गेलै जे क्लास लेबऽ ले तऽ हम तऽ अपन साउस के सपोर्ट से ज्वाइन केलियै आ ज कनिको बहुत अच्छा हमरा होय
हमर साउस कहथिन कि अहाँ कतौ ने एको रति चिन्ता करब जे हम हम अहाँ ले किछो कनिको दुःख छी दुखी छी हम बहुत हमर कियाकि हमर इंटरव्यू मे हमर साउस गेल रहथिन ओ जे सुनलखिन हमर इंटरव्यू तऽ बहुत बेसी घर आबि कऽ कहलखिन हमर भैंसुर सबके जे तू सब कहै छी चीटिंग केने छै एतेक बढ़िया जवाब देलकै डी पी एस सोसाइटी से सब जतेक लोग रहे कहलकै अखन तू क्लास लेबल आय तऽ बहुत खुश भेलखिन जे हमर इंटरव्यू देख कऽ तऽ ओ साउस हमर कहलखिन कि अहाँ कनिको चिन्ता नहि करब जे हम हम कनिको दुखी छी तऽ ओ की केलखिन एकटा नियम बना देलखिन हमर सबके मानसिकता भी ठीक रहै चाहे चाहे भऽ सकै बैलेंस करऽ के दुआरे जे जेचकी दियादनी भोर मे भनसार सब चीज देखथिन स्कूल से अहाँ आयब कनि काल आराम करब साँझ से अहाँ देखबै तऽ ओ एकटा टाइम टेबल जेना बनै छै पहिले एकदम पहिले बैलेंस नहिए होइ छलै
बैलेंस कऽ देलखिन तकर बाद की भेलै हमर जे विवाह भेलै तऽ ओहिसँ एक महीना पहिने हमर ननद के विवाह भेल छलै छलिए ना घासू लग के लिए एते घोग ते पर देखैयो ने पड़ी हासू की भर छै खैतना रे देलखिन हमर बड़की खट से लाके सब ना छोट हमरा से लेलखिन आ कहलखिन की जे कि है भाभी अहाँ छोड़ू ने हम क्या दै छी भाभी छोड़ू नियम भए गेलै माँ के तहिना नियम रहै छै कहि के एना भए देलखिन आब ठाँ करै लए जाइए तऽ ठाँ हमरा लागै की जे कि भगवान एहि पुत हम करैत रहियै घरमे सत्यनारायण पूजाके तऽ गोबरसँ ठाँ करनाइ रहै हम कहलियै अच्छा ठीक छै मने मन सोचि सोचि कऽ अपना से की कहै छै ओ सब कए देलियै माछ मास जे दाने ओ हमरा के तब ओतेटा परिवार रहै तऽ जब भी मास आबै तऽ खस्सी बारल जाइत रहै दलान पर एतेटा के कढ़ाई मे एतेटा के मने खस्सी के मास राखल राखल के बनबै ले हम पप्पा माँ के नाम लेलहुँ माँके तऽ बनबैत देखैत रही हमरा सबके चूल्हाके पास माँ नहि जाए देलकै कहियो तऽ माँके देखैत रहियै बनबैत खैर हम बनेलहुँ आबि कऽ नानी सब साथ देलखिन किया तऽ आधा घर बैष्णवे रहथिन ओ माँ सब तऽ एनाके साथ देलखिन अपना कए कऽ हेतै टा कढ़ाइमे केना हम लारतियै बाप रे बाप माछ बनै जब तक दू दू दू अ, सेर तीन सेर चारि सेर पाँच सेर माछ आबै तब जाके बने आ तब ओ कनिया बनेथिन माछ

अहाँके आइ काल्हिके लड़की नेवर टॉलरेट दे कान टॉलरेट जे मिथिलाञ्चलके नहि रहलै है गाम घरमे संयुक्त परिवारमे ओहि सब चीजके केना बुझतै केना चिन्हतै
हम एकटा चीज कहै छी कनियाके तऽ लोक मदद करिते छै भाय आयल किछो मेढ़को देखलक तऽ यै कौआ बजै छै यै भाभी कते देर से भए बजा रहल छी जखन बिमारी अबै छथिन ने सासुर मे हमर तऽ हम कहबै ए जी मौसी थोड़ा खाना पानी दीजिए ने माँ देखथुन मौसी कहलखिन आब माँ

और प्रियंका कंजी ई सब लिख रहल छै कि अहाँके अहाँ अपन रचना जरूर पढ़ि अच्छा
अनारी वाला चीज छियै एकटा एकटा रचना हमर बहुत ज्यादा प्रचलित भेल अछि नारी के छियै एकटा चीज अहाँके सुना दै छी तखन हम कविताक शीर्षक छियै ठप्पा ठप्पा की भए गेलै ठप्पा हम जमशेदपुर एकटा प्रोग्राम मे साहित्य अकेडमी के प्रोग्राम मे बहुत लेडी सब रहथिन जमशेदपुर मे आयल रहथिन तऽ हमरा सब एतेक अच्छा लागे लागल तऽ हुनका सबके पूछलियै अहाँ गाम कतऽ छी तऽ ओ थकबका गेलखिन आब ओहिपर हम कविता लिखलियै सुनियौ अहाँ गाम कतय अछि प्रश्न सुनिते अकचका गेलहुँ हम प्रश्न सुनिते अकचका गेलहुँ हम कनी काल सोचैत हमर गाम कनी काल सोचैत हमर गाम वएह ने जाहिठाम अपन घर होइ छै वएह ने जाहिठाम अपन घर होइत छै हँ हँ वएह घर वएह गाम हमरा तऽ दूटा गाम अछि हमरा तऽ दूटा गाम अछि एकटा जतऽसँ हम आयल छी एकटा जतऽसँ हम आयल छी दोसर हम जतऽ एलहुँ हेँ दोसर जतऽ हम एलहुँ हेँ मुदा एहिमे हमर कोन अछि से हम नहि बुझि रहल छियै एहिमे हमर कोन अछि से हम नहि बुझि रहल छी ओतयसँ सनेशबारी दऽ हमरा विदा कऽ देल गेल ओतयसँ सनेशबारी दऽ हमरा विदा कऽ देल गेल जा अपन घर बेटी जा अपन घर बेटी जाहिठाम हम आयल छी जाहिठाम हम आयल छी ओहिठाम सभटा सनेस बारी बिलहल गेल ओहिठाम सभटा सनेस बारी बिलहल गेल कनिया घर से आयल छै कनिया घर से आयल छै हमर नाम पर तऽ कतहु किछो नहि कतऽ घर छै हमर हम कतयसँ छियै एकटा जाहिठाम से एलहुँ ओ कहै छै कि जे कि जा अपन घर आ जाहिठाम एलहुँ ताहिठाम कहै छथिन जे कनिया घर से आयल छै आखिर हमर घर कतऽ भेल भरल पूरल घरमे हमर अस्तित्व किछु नहि भरल पूरल घरमे हमर अस्तित्व किछु नहि पतिके संग जीवन जुड़ल मुदा पति के बिना सासुर में कोई नहीं मुदा पति के बिना सासुर में कोई नहीं अधिकार हमर अधिकार हमर नैहर से सासुर धरि हमर कोनो अस्तित्व नहीं रहल अधिकार धरि सासुर से नैहर से सासुर धरि हमर कोनो अस्तित्व नहीं रहल खाली कानूनक पोथी में रह गेल खाली कानून नारी ले बहुत कानून बनल छै ओकरा प्रॉपर्टी मिलते ई मिलते ओ मिलते खाली कानूनक पोथीमे रहि गेल हम फलना गाम वाली बनि के रहि गेलहुँ हम फलना गाम वाली बनि के रहि गेलहुँ जाहिठे जाहिठाम से आयल छलहुँ ओहि गामक ठप्पा बनि रहि गेलहुँ जाहिठाम से आयल छलहुँ ओहि गामक ठप्पा बनि के रहि गेलहुँ बेटा बेटी जन्म लेलक बापक नाम धऽ लेलक हम कतौ के नहीं रहि गेलहुँ कतौ के नहीं बहुत बहुत
इहो इहो सवाल उठै छै दीदी ई जे हँ सही एकदम बात कहै एकदम छै अहाँके कविता मे ई छै सही बात तऽ हमर की छै नैहर की छै गेलहुँ तऽ अगर नैहर के आइ नाम देखियौ नारी सासुर के एलहुँ तऽ सासुर के नाम एतेक कानून देल गेलै ह नारी के जे नैहर मे बेटा बेटी के समान मिलतै कोन के दै छै बेटी के नहि बेटी को एहन एहन छै जे भाय सबसँ अपन बापे लिख दियए सामने मे सबटा

ई किया नहि एहिठाम औरतेके किया दोष छै जे ओ अरे जे बेटी अपन मायके प्यार करै छै ओ बेटी अपन बरके मायके नहि प्यार कए सकै छै किया नहि करतै जरूर करतै
तऽ एहि कारणसँ ओहियो ठाम भए जाइ छै औरते बदनाम पुरुष तऽ कुछो नहि छथिन हमही सब हुनका कहि कहि के कहि कहि के लेकिन कुछो नहि छथिन अगर सोचियो ने ओ हमरा सबके ताकत दए सकै छथिन ने हमरा सबके ओ आगू बढ़ा सकै छथिन से नहि अहाँ जे चीज पर्सनल लाइफ में होइ छै ई चित्रपट पर नहि होइ छै पर्सनल लाइफ परिवार अपन होइ छै एहि सब चीज के लेकिन की करबै चलू ठीके छै जे लड़की सब आगू बढ़ि रहल छै ई कम भारी बात छै आ बढ़तै तऽ कनिटा कोइ उदंडो भए जेतै कनिटा कोइ बेराहो चलतै आखिर तऽ आखिर हवाई जहाजो क्या चलबै छै सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात छै सपोर्ट एक दूसरा के अगर सबके सपोर्ट बनि जाय तऽ फिर हूँ कभी कोइ च नहि अहाँ सबके बिल्कुल सपोर्ट बनू एक पति पत्नी के बनू पत्नी पति के बनू एक सास बहू के बनू बहु सास के बनू नोक झोक तऽ होइत रहै छै आब जेना हमर कभी सासू माँ मे हमरा मे कभी बााय चानंस कभी कुछ कोइ कारण भऽ जाइ छलै तऽ हमर सासु माँ गुस्सा से खाना नहि खाइ छलखिन एमा चलू खाना खानु तऽ ने तऽ आ हमरा भूख नहि छै ठीक छै सुति रहू तऽ हमहूँ जाइ छी सुतै लए नहि खाउ अच्छा जूली नहि मानथिन हँ चलू हमरा एक एगो दूध रोटी दऽ दिअ हम खा लै छी ई चीज हमहूँ छोड़ि देतियै तऽ फिर वही भऽ जेतै तालमेल गड़बड़ एहि चलते कनि चलऽ पड़ै छै मिला जुला कऽ जतऽ छै तऽ कनि ऊपर उतार चढ़ाव होइ छै देखियौ लड़की के लड़की के कंठ सहनशील हेबाक चाही ई अहाँ सबसँ कहै छी अपन बेटी मे सहनशीलता कनिटा सिखाबियो हम सब सहनशील भए सकै छी पुरुष नहि भए सकै छै सहनशील तुरते आ सहनशील होइ छै ने घुटि घुटि के घुटि घुटि के अन्दरे अन्दर पुरुष दसटा बीमारी मोल लए लै छै तऽ हमरो सबके तऽ वएह आधार छै सिन्दूर आ चूड़ी तऽ वएह छै वएह
एहि दुआरे
अच्छा एकटा लास्ट हम जल्दी कऽ देब एकटा ठीक छै नारी के स्थिति पर पॉजिटिव निगेटिव दुनू चीज भेल एकटा चीज समाज के जखन बात अबै छै कि सपोर्ट करै लेल तऽ आइ काल्हि एकटा नया हम देखलहुँ है हम बेंगलोर में रहै छी बहुत लोग कथो बर्ता लेल कहै छै लड़कियों वाला लड़को वाला और बहुत जगह देखबो केलहुँ है की होइ छै लड़का वाला के बर बर पक्ष के लड़की हमरा चाही नीक पढ़ल लिखल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ल लेकिन हमरा उ नौकरी वाली नहीं चाहिए किए माँ बाप कोई लड़की हम अपन बच्चा के बेटी के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेबै नीक से पढ़ेबै नीक जगह से शैक्षणिक Natural योग्यता छै।
दियेबै, तऽ हम ओकरा के नौकरी किया नहीं करबेबै हाँ हम तऽ नहीं चाहबै कि हमर बेटी के आब तऽ 21 साल आ 22 साल में तऽ बियाह नहीं होय छै आओर बहुत लड़को छथिन जे बी एस सी कऽ कऽ नीक नीक जगह पर यू पी एस सी बी पी एस सी बहुत तरह के आओर भी गवर्नमेंट या बैंक में जॉब छै जे एही बेसिस पर होइ छै बिना कोनो टेक्निकल ओकर अगर हम अपन बेटी के नीक बियाह दुआरे ओकरा हम नौकरी कर दिए ई समाज के हम्म। सोच सही छै जा रहल छै हमर सबके समाज सही दिशा में सिर्फ कहला से हेतै कि नारी के हम बढ़ेबै हम लड़की सबके बढ़ेबै लड़की लड़का में अंतर नहि छै

that also depends on nari यह बात हम एकरे कही छी that also depends शुरुआत में शुरुआत में कनिटा सहे पड़ते आ सहे में तो नारी ककरो से कोनो तो धरतीये छिए सहे में तो ककरो से कम नहीं की नहीं एकटा इमहर नौकरी केलक इमहर ई केलक आ तकर बाद तकर बादो ओकर घर कतेक बढ़िया चलै छै कियाकि अपना आप के ओ एहि तरह से नारियो कए सकै छै ऑफिसो से आयत तऽ ओकरा नारिये चाही सामने में चाय नाश्तो ने बनल छै इहो ने बनल छै अखन पुरुष के बहुत झंझट छै तऽ ओ आब लेकिन आब जमाना बदलि रहल छै आ पुरुषो बदलि रहल छथिन आ पुरुषो बदलि रहल छथिन
समाज के जया दीदी अहाँ तीनू से ई सवाल एहि पर अहाँ तीनू एक एक बेर जरूर बजबै कि ई कोन सोच छै कि हमरा नीक स्कूल से कॉन्वेंट स्कूल से इंग्लिश मीडियम से पढ़ल लड़की चाहिए बीएससी जरूरी नहीं है

लड़की बियाह नहीं करे तो नहीं करे लेकिन एहि तरह नहीं के ई फेरा ग- में ई गलत बात छै कि अहाँ कॉन्वेंट स्कूल में अगर कोई लड़की पढ़ क कॉन्वेंट हाँ। स्कूल में कोई लड़की पढ़ क जाय छै तऽ ई कोई छै कि जॉब किया नहीं करते अहाँ जखन ओकरा ई हाई कोई जरूरी नहीं एजुकेशन छै अहाँ देलियै है हमरा ओकरा बचपने- कहना छै कि एजुकेश एजुकेटेड लड़की रहबा के चाही वो कॉन्वेंट से रहे या कहीं से भी रहे

से सबटा अनाथालय में पड़े छै ई सब चीज बहुत हम्म। खराब कए देलकै है बहुत चीज छै एखन बहुत झंझट छै अपना कते और एकरा में अहाँ अपन बेटियों के समझाबियो बच्चा से बेटो के समझाबियो कि बेटा बाप के गलत अच्छा जी माय बाप दहेज ले छै हम देखने छी ओकरा जे अहाँ सब जी वृद्धावस्था में मिथिले के बेटी किया नहीं रहे वृद्धावस्था में हम्म। ओकरा

पहिले रहे कानून की एक बीच में भए गेलै रहे जे की कहै छै दहेज लेते ओ लड़का के सरकारी नौकरी नहि भेटतै अब सोचियो तो कानून सब कत गेलै
एक चीज आ, हम अपन नारी के स्थिति पर भऽ रहल छै हमरा नहि पता ई नियम कानून अदर स्टेट में छै कि नहि या पूरा भारत में छै लेकिन कर्नाटका स्टेट में की छै कि जेना हमर अपार्टमेंट में एकटा घटना घटलै कोरोना काल में एक गोटा के हमरे फ्लोर पर हस्बैंड खत्म भऽ गेलखिन दू साल बाद ओ एलै तऽ अपन घर के एक पूरा क्लियर करवेलकै और लोन के और ऑफिस से पीएफ ग्रेचुटी

कानै छलखिन तऽ कहलखिन कि सब चीज तऽ भऽ गेल छै लेकिन तखन ओ हमरा सब चीज भेटतै जखन ओहिपर साउस लिख देथिन हमरा कोई आपत्ति नहीं है सब हमरा हंड्रेड परसेंट भेटत नहीं तो फिफ्टी परसेंट हमर साउस के भेटत साउस ससुर के और फिफ्टी परसेंट हमरा तखन हमरा ओहि दिन दिनमे कनि तकलीफ भेल कि किया एना छै माय बापके फल्ला चिल्ला लेकिन जखन हम रातिमे सुतै लए गेलियै चूँकि एहन हृदय हृदय विदारक घटना भेल रहै आओर ओ महिलाके हम दू साल बाद ओहि रूपमे देखलियै हमरा नींद नहि अबै छलै हम सोचलियै ई तऽ ठीके भेलै ने बहुत जगह की करै छै लड़का परिवारमे एकेटा कमाइ वाला रहै छै ओ पूरा परिवारके देखै छै आओर ओ चलि गेलै आ ओ लड़की की करै छै सबटा पैसा लऽ कऽ आ माय बाप के खाय के उपाय नहि छै तऽ ओ माय बाप भीख मंगे पर मजबूर भऽ जाइ छै और अपन पेंशन के मतलब वो पीएफ के पैसा या किछु घरो के जे छै ओहिमे अगर ओकरो हिस्सा मिल गेलै माय बाप के छै तऽ ओकरे संतान ने ओकरो तऽ तीस साल पैदा कऽ कऽ अहाँके हाथ में देलक ने तऽ इहो कानून सही छै की दीदी जी बिलकुल बिलकुल कर्नाटक के तखन लागल कि ओ महिला संगे ई कानून कर्नाटका के की बनेने छै कते गलत छै ओ लड़की फेर एतऽ से जेते अपन साउस से परमिशन लेते साउस ओकरा दऽ देलखिन कोई हमरा आपत्ति नहि छै कि बेटा हमर पोता के पढ़ाओ ओही में लगाओ

जनम देलखिन ओतयसँ लऽ कऽ ओतऽ बनेलखिन आइ हुनका आगू मे हुनकर पुत्र के एहन अवस्था होइ छै तऽ दर्दनाक तऽ छै लेकिन ओ पुतोहुओ के सोचना चाही जे नहि नहि हमर साउसो ससुर के ओतबे हक छै अपन बेटा पर जतेक हमरा अइ

लेकिन अहाँके दस तरह के लोग अछि कहीं परिस्थिति हम कहै छी लड़की के भी परिस्थिति अगर नीक नहि रहलै कतौ ओकरा बाल बच्चा के भविष्य बनबे के छै तऽ ओहो तऽ ओकरा लए जरूरी छै की पता अहाँके ओहि घर के माँ बाप सही नहि भेल अहाँके माँ बाप पैसा लऽ कऽ अपन परिस्थिति सम्हारऽ लगल तऽ ओ लड़की कहाँ जेतै कतौ ओकरा नहि हेतै फिफ्टी फिफ्टी हँ फिफ्टी हँ दीदी ई अहाँके चीज ई चीज भऽ सकै छै ई कानून के करबाक चाही हर जगह हूँ कि अहाँ कुछ फिफ्टी परसेंट अहाँ गार्जियन के भी दऽ दियौ तऽ फिफ्टी परसेंट अहाँ ओकर पुतहु के परिवार के वाइफ के दऽ दियौ कि ओ अपन भी भविष्य बनाय अपन बच्चा के भी भविष्य बनाय कियाकि हँ ओ एक औरत आबै छै अपन पति के सहारा से आ जब पति ही नहि रहतै तऽ ओकरा करे वाला के रहतै ओकर बच्चा के भी तऽ भविष्य आइ ओकर भविष्य खराब भऽ जेतै तऽ ओकर बच्चा कम से कम ओहिसँ अपन बच्चा के भविष्य तऽ सम्हारि सकै छै ने जी तऽ ओ चीज काल्हि के ओ बच्चा के दिक्कत नहि हेबाक के चाही वही कारण हर तरह के लोग छै ई नहि छै कि हर लड़की अगर कोई नहि रहल तऽ अपन हस्बैंड के ही दऽ देलक मतलब नहि रहल हस्बैंड तऽ मायके मे ही सबटा कऽ देलक ई तऽ नहि होइ छै कतहु अधिक मतलब कतौ अहाँके हंड्रेड मे दस परसेंट एहन भऽ सकैत छै नाइन्टी परसेंट एहन तऽ नहि आयत कियाकि हर औरत के मेन ई होइ छै कि हमर बच्चा के तकलीफ नहि हेबाक चाही ओ छै अगर नीक रहल तऽ सास ससुर के भी भविष्य ओहिमे बनि जाइ छै अगर लड़की नीक नहि रहल तऽ ई तो की कहबै गवर्नमेंट के ई छै कि जे ओ केकरा कहतै ई तो हमहूँ सब समझ नहि सकै छियै लेकिन हमरा विचार से लड़की के हाँ कहू नहीं नहीं हम अपन एक बात और एक घटना रखलू सडन हमारा माइंड में स्ट्राइक केलक ई सवाल हमने सोचने छलहुँ और चूंकि नारी पर एते भरल छै माता पिता पर अखन दीदी जे बजलखिन ना ओ जे अखन की घर में अथी सब वृद्धाश्रम ई सब ओहि पर हमर गेल कि ओहो पहलू तो मातो पिता से तो अहाँ सोचियो

से छलै एहि चलते माँ बापके तकलीफ भऽ जाइ छै कि जे छलक तऽ हमर सभटा वएह छलक तऽ ई भी बात अहाँ सही कहै छी कि फिफ्टी फिफ्टी परसेंट अगर भऽ जायके चाही तऽ बेसी बेटर छै
आइ काल्हिके आइ काल्हिके जमानामे की छै कि हर कोइ अपन अपन बनाना शुरू कऽ देलकै चाहे वो माँ बाप हो या चाहे बेटा हो या बेटी हो हर कोइ अपन बनाना शुरू कऽ देलकै अहाँ देखबै कि बेटा भी एक घर मे नौकरी करै छै अपन घर ले लेलक माँ बाप अपन घर ले लेलक पहिने